Habakuk biahmaiṭhi Habakuk bia hi BC zaruk dongh lai hrawng i a chimmi an si i cu lioah cun Babilon cozah kha a ngan lingpi a si. Babilon mi an puarhrannak kongah khan a lungre a thei ngaingai i Pathian cu zeicahdah anmah nakin a ṭha deuhmi hna an hrawh hna ah hin dai tein na um ziar ko tiah bia a hal. Pathian nih a lehnak ahcun amah Pathian nih a rem a timi caan ah a ṭuan te ko lai i a dingmi cu Pathian an i bochannak thawngin an nung lai a ti ti hi a si. Miding lomi hrawh an si lainak kong le Pathian a lianngannak kong le hi cauk a ṭialtu nih Pathian aa bochannak kong kha hi cauk a tang rihmi chungah hin kan hmuh. Tlangpi hna, Habakuk biahalnak le Pathian lehnak Midinglo cu an rawk lai. Habakuk thlacamnak. Habakuk dalkhat caang khat in kul le hnih tiang profet Habakuk nih laknak in a hmuhmi bia. Profet biahalnak. Maw Bawipa, zeicandah nangmah cu kan auh lengmang lai i let loin na ka um lai? A kenkip ah zaang-ennak lawng a um ko tiah na sinah ka au. Sihmanhsehlaw khamhnak zeihmanh na tuah hlei lo. Zeicandah ka au lengmang ko rih lai? Zeicahdah ṭhatlonak hi vawlei hi na ka hmuhter i mi nih fahnak an inmi cu na zoh sawhsawh men ko? Rawhralnak le zaang-ennak nih an ka chuahhnawh. Remlonak kha a chuak i siknak kha a tam. Cucaah nawlbia cu san a tlai ti lo i biading cu teitu a si kho ti lo. Miṭhalo nih khan miding mi cu an fimneh hna i cucaah biading cu mek lengmang a si ko cang. Nannih mihlen hmangmi hna zohhmanh u, mah hihi nan khuaruahhartertu hna le nan lung an suhaitu hna cu a si lai. Nanmah nan chan chungah hin thil pakhat ka tuah lai i cu thil cu an in chimh hna hmanh ah nan zum kho lai lo. Mah cucu hihi a si: Khaldimi cu ka thawhter hna lai, annih cu mipuar, mithintoi an si. Anmah inn a si lomi lak awkah khan vawleicung khuazakip ah an kal. Mi ṭihnung ngaingai an si. Anmah nawl hlei ahcun aho nawl hmanh an duh lo. An rangtum hna cu pawlainak in an khul a rang deuh. Zan i a vakmi cenghngianak in ṭih an nung deuh. An lenghnuktu rangtum hna nih khan heh tiah vawlei kha an huah i langta nih sah vun zuanhnawh vungmang bantukin lamhlapi in an ra le. Hi mi vialte hna hi zaang-ennak tuah awkah rami an si. An mui ṭihnung cu nichuahlei thli bantuk a si. Sal i an tlaihmi hna cu thetse zat an si. Siangpahrang cu annih sawh men ko hna i ukbawi hna cu zeihmanh ah an rel hna lo. Ralhau an hnuah annih a chuak men i raltuknak chuntlung kha an serhnawh duak hna i an lak ko hna. Cun annih cu thlitu bantukin an lan i an lo. An ṭhawnnak an Pathian i aa sermi hna cu vansang au in an um. Maw Bawipa nangmah cu hlanlio piin na um cang lo maw? Ka Pathian, nangmah cu a thiang i zungzal in a nungmi na si. Maw Bawipa, annih kha biaceihtu ah a sertu hna cu nangmah na si. Maw lungpi, annih kha biaceihtu ah biakhiaktu i a sertu hna cu nangmah na si. Ṭhatlonak kha zoh awkah na mit cu a thiang tuk i minung nih fahnak an in tikah na zoh sawhsawh kho hna lo. A si kun ah zeicahdah mi cu pakhat le pakhat an i rawi lengmang tikah na zoh sawhsawh ko hna i zeicahdah a ṭhalomi hna nih anmah nakin a ding deuhmi kha an thah len ko hna tikah hin dai tein na um ziar ko. Nangmah nih minung cu rili chung i a ummi nga, rili chung i a ummi thilnung uktu a ngei lomi bantuk ah khin na ser hna. Ngatlaitu hna nih khan sio in an sio hna, sursau in an hnuh hna i sur in an pumh hna. Cun an tlaihmi kha a tam caah an i lawm i an laam. Cucaah an sur ngan kha raithawinak an pekchanh hna i an sur kha khanghthawinak an pekchanh hna. Zeicahtiah nunnuam ngaiin an nunnak le rawl tampi an ngeih khawhnak cu an sur hna thawng cun a si. Cu bantuk cun mi nih vainam kha an i phawi zungzal ko i zaangfahnak um loin miphun kha an sam lengmang ko hna. Habakuk dal nih cangkhat in kul le hnih tiang Pathian lehnak. Ralvennak innsang ah khan ka va dir lai i kulhnak vampang ah khan ka va um lai. Ka sinah zeidah a chim lai ti kha ka va hngak lai i ka phunzainak kongah khan ka sinah zeidah a chim lai i kei nih zeitindah ka leh lai ti kha hmuh awkah ka va cuan lai. Cun Bawipa nih a ka leh i, Langhnak na hmuhmi cu ṭial tuah, lungtlap ah khan ṭial law a reltu nih tlikpah hmanh in an rel khawh nakhnga fiang tein ṭial tuah. Na hmuhmi langhnak a tlin caan cu a phak rih lo caah a ṭial in ṭial. Asinain a caan cu khulrang in a ra lio ko i kan hmuhsakmi cu a tling hrimhrim ko lai. A caan cu a raumi a lo lai, sihmanhsehlaw ngak ko, a tling hrimhrim ko lai i sau a rau ti lai lo, a ti. Cun a bia cu hihi a si: A ṭhalomi cu a nung lai lo, sihmanhsehlaw a dingmi cu a nung lai, Pathian sinah zumhtlak a sinak thawngin a nung lai, a ti. Miding lo an thi lai. Rumnak hi hlen a hmang, mihakkau hi an i phorhlaw i daizirziar in an um kho lo. Thihnak bantuk an si, khimti an ngei lo. Cucaah cun ramkhat hnu ramkhat an tuk hna i an tei hna i an mi kha an sinah an pumh hna. Teimi hna nih khan an teitu hna kha an nehsawh hna lai i zei i an rel hna lai lo kha an langhter lai. An thawh hna lai i, Nanmah ta a si lomi thil kha nan i lak, asinain nan rawk ṭhiamṭhiam ko lai. Le a batu hna kha hramhram in ka pe ko, tiah nan cawh peng hna. Cuticun zei can tiang dah rum chin lengmang nan i timh lai? Sihmanhsehlaw nan vun i hngalh khawh hlanah midang a teitu kha leiba ngei cu nan si lai i nan leiba cu hramhram in pekter nan si lai. Nan ral kha a ra lai i a ther in nan ther lai. Nanmah kha an in ramh hna lai. Miphun tampi kha nan ramh hna. Asinain a tangmi nih khan an in ramh ve hna lai. Lainawnnak nan tuahmi le vawleicung mi hna le khualipi chungah ṭhatlonak nan tuahmi ruangah an in ramh hna lai. rawk ding nan si ko cang. Hramhram in mi nan va chuhmi hna thil khan nan innchungkhar nan rumter i harnak le ṭihnung nih phak khawh lo dingin him tein nan tuah. Asinain nan tuahmi nih cun nan innchungkhar cungah ningzahnak a tlunter. Miphun tampi kha nan va hrawh hna, asinain nan i tlunpimi cu nanmah rawknak kha a si ko. Vanpanglung hmanh nih an in hauh cang hna i inntling hna nih khan an aw cu an rak thanter. Rawk ding nan si ko cang. Thisen chuahnak in khua cu nan tlak i sualnak cungah a hram cu nan bunh. Nan teimi miphun hna nih fakpi in an rak ṭuanmi cu pokpalawng ah nan ser i an rak sakmi cu meizik in nan khangh dih. Hihi a tuahtu cu ralkapbu Bawipa a si. Sihmanhsehlaw rili cu ti in a khah bantukin vawlei cu bawipa hngalhnak le sunparnak in a khat lai. Rawk ding nan si ko cang. Nan thinhun in nan innpa hna cu nan nautat hna i ningzah nan thlaih hna. Zuri sawn in nan sawnter hna. Upatnak si loin ningzahnak in khuh nan si ve lai. Nanmah zong cu zuri sawn in nan sawn ve lai. Bawipa nih nan dantatnak hrai kha an dinter hna lai i nan thangṭhat upatnak kha ningzahnak ah a cang lai. Lebanon tupi kha nan ṭhiam hna. Atu cu nanmah zong ṭhiam na si ve lai. A chung saram kha nan thah hna. Atu cu saram nih khan nan thin an in phanter hna lai. Lainawnnak nan tuahmi ruang le vawleicung mi hna le a khualipi hna cung i zaang-ennak nan tuahmi ruangah hihi cu nan cungah a tlung lai. Siasal hi a ṭhathnemnak zei a um maw? Minung nih an sermi a si ko i lihdah ti lo cu zeihmanh aan chim khawhmi hna a um lo. A hoihmanh a holh kho lomi Pathian cu a sertu caah a tuah khawhmi zeital a um maw? Rawk ding nan si ko cang. Thingtan cu naa thawh i i hlau tuah na ti. Lungtum cu naa thawh i tho tuah na ti. Siasal nih zeital an phuanpiak kho maw? Ngun le sui cun tuam a si ko lai, asinain a chungah nunnak a um lo. Bawipa cu a biakinn thiang chungah a um, vawleicung mi vialte hna a hmaiah dai zirziar in um tuah u. Habakkuk delthum cangkhat in canghlei tiang, zangfahnak ca thlacamnak, profet Habakkuk thlacamnak Sikio not aw in, Maw Bawipa na thil tuahmi kha ka rak theih hna. Maw Bawipa na rianṭuanmi kha ka rak hmuh, hi kum vialte hna chungah hin nangmah cu naa langhter i na thinhunnak chung zongah zaangfahnak kha na philh lo. Pathian cu temam in a ra, mithiang cu paran tlang in a ra. A ceunak kha van a khat i a sunparnak cu vawlei kha a khat. A ceunak cu ni ceunak bantuk a si, amah sin cun ceunak kha an chuak. Cu hna hnulei ah cun a ṭhawnnak kha aa thup. A hmaiah rai kha a kalh i a kalnak paoh ah zawtnak nih a zulh. A dir tikah vawlei kha aa hnin, a zoh hna tikah miphun kha an ther. Zungzal in a hmunmi tlang hna cu an i cheu i zungzal in a hmunmi fing hna cu an cim. Kushan thlam hna cu an ther i Midian ram cu a lau. Maw Bawipa, tiva hna cungah na thin a hung maw? Na thinhun hnawhmi cu tiva cu an si maw? Nangmah nih na teinak rangleng a hnuktu rangtum hna cu na chiah hna tikah na thinhunnak cu rili cungah a si maw? Na likuk cu phel awkah naa timh i na thalbawm chungah cun cantiang a khat in na sanh hna. Vawlei cu tiva in na cheu dih. Tlang nih an in hmuh tikah an i ngerh cukmak. Tilian hna cu an luang thluahmah, a thukmi rili hna cu an awn. A khul a rangmi na can tiang an hmuh tikah, a cer zukmakmi na fei an hmuh tikah, ni nih mer a phelh i thlapa nih a dirnak hmun ah a dir peng. Hronak he vawlei ah cun naa chuk i na thinhun in miphun cu na lamh hna. Na mi hna khamh awkah khan na kal i na chiti thuhmi khamh awkah khan na ra. Miṭhalopa inn cu a cunglei in na run ṭheh i a hram lung a langh ritret tiang na hlai. Na hriamnam in a lu cu na hliam i amah a zultu hna cu a sin khan thlichia nih a choih hna. Sifakmi hna cu an i thuhnak hmun ah khan ei awkah annih nih an kaa an i aan. Rili cu na rangtum hna he nan tan tikah a ṭhawngmi ti cu a so in a so. Hi thil vialte hi ka theih tikah a ther in a ka therh. Cu thawng ka theih ah ka hmur cu a ther. Ka ruh cu ti bantuk ah an i cang i ka kal ah ka ke cu an ther. Kannih a kan dohtu hna cung i a tlung ding harnak nih ka ruah ah a ther in ka ther ko. Theipi kung cu par loin mitsur ruang zongah a thei um hmanh hlah seh. Oliv thing cu tlai loin lo zongah tirawl zeihmanh chuak loin um hmanh seh. Kawmchung saṭil run kha um loin saṭil inn ah saṭil kha um hmanh hna hlah sehlaw Bawipa ahcun kaa lawm ṭhiamṭhiam ko lai i a ka khamhtu Pathian cu ka lawmh ṭhiamṭhiam ko lai. Bawipa Pathian cu ka ṭhawnnak hram a si. Ka ke cu sazuk ke bantukin a khul a ranter hna i tlangsang cungah khan a ka hruai.